Insellimlek, naħseb bħali għadek it-tiem dik it-toma tax-xampanja li xrobt f'lejliet l-ewwel tas-sena. U qegħdin hawn, fl-aħħar tal-ewwel xahar tas-sena, Jannar, għadda u mar. Iżda warajh ħalla ħafna u ħafna affarijiet wieħed xi jiddiskuti. Is-sena ma ftaħniex bit-tajjeb. Ġuvni ta' 22 sena ħalla ħajtu. Inċident ta' traffiku ġewwa Għawdex. U f'nofs ix-xahar inċident ieħor fatali fejn did-darba turist Ġermaniż jiġi hawn Malta għall-vakanza u sfortunatament ma jerġax jitlaq lura lejn pajjiżu. L-annimal popolari ta' dan ix-xahar huwa iż-żiemel. Tliet darbiet jissemma fl-aħbarijiet tliet inċidenti tat-traffiku fit-toroq tagħna. Ovvjament id-diskussjoni tibqa' għaddejja kemm hu ta' riskju li dawn iż-żwiemel jibqgħu jibqgħu jibqgħu jagħmlu r-rondi tagħhom fit-toroq tagħna. U kemm hu wkoll fer għall-annimal fih innifsu jekk din mhijiex moħqrija tal-annimali. Fix-xena internazzjonali id-dinja kesħet. Kesħet mhux biss bit-temperaturi baxxi li qed joffri x-xahar ta' Jannar, iżda kesħet ukoll bl-attakki tat-terroriżmu. Xi żwi Charlie, ġewwa Franza, attakk fuq kumpanija li kienet tpinġi karikaturi li ma għoġbux lill-poplu kollu, lill-reliġjonijiet kollha. U bażikament kien hemm attakk fuq din il-kumpanija. Ovvjament, id-dinja kollha niżlet fit-toroq eh, b'solidarjetà fuq dan l-attakk għalfejn kontra dan l-attakk bażikament eh, għax dan of speech, freedom of speech li hija l-arma li dak li jkun jesprimi lilu lilu nnifsu. Iżda attakk terrorista ieħor lejn l-aħħar tax-xahar ta' Jannar sar ġewwa l-lukanda Korintja ġewwa l-Libja. Ovvjament dan ma tantx isu ħa prominenza issa jew għax sar il-Libja jew ma nafx imma fil-fema tiegħi ovvjament dawn huma bnedmin umani bħalna. Lura Malta, il-Qorti ddikjarat li referendum favur jew kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa jista' jsir u minn dak minn dak il-mument stess il-moviment Shout Spring Hunting Out li ta' l-kampanja tiegħu li se twassalna għall-elezzjoni tas-16 ta' April. L-ebda partit politiku ma ħa pożizzjoni fuq dil-issue, ħlief l-Alternattiva Demokratka li ilha nistgħu ngħidu mill-bidu kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa. Iżda eh, il-partiti l-oħra għalkemm il-leaders tagħhom qed jgħidu li huma favur il-kaċċa, eh, il-partit per se ma ħax pożizzjoni. Iżda fuq dan żgur se nitkellmu fix-xhur Temp f'Jannar kien nistgħu ngħidu dak li jaf joffri Jannar. Kellna ħafna borra, mhux daqs Diċembru, imma kellna l-borra, eh, xita mhux ħażin, riħ eh, ovvjament kien moderat, xi kultant naraw xi tank nieżel jew xi għatu ta' tank itir u nistgħu ngħidu t-temperaturi baxxi u ġranet tax-xemx kellna ukoll. Bażikament daku ġew inti għad mur tixtri Ġibli bezzun jew ftira? Bezzun, bezzun. Eh bilħaq, u fuq l-Air Malta daqshekk ikel sħun. Kull ma sejtuk, bezzun. U jekk fl-ikel ma tantx tieħu interess, kemm nafżak. Il-prezz tat-tikiet għadu l-istess. Issa sejjer, stennini, stennini, għax-xahar li ġej, saħħiet.